Riżorsi ta' litteriżmu online għall-ġenituri fl-iskejjel tal-Knisja. Dawn il-linji gwida ġew maħduma id f'id mad-Dipartiment tal-Litteriżmu fi ħdan is-Segretarjat fl-iskejjel tal-Knisja. L-iskejjel reġgħu fetħu, l-għalliema u t-tfal preparati għal din ir-rutina ġdida, u xi ngħidu għall-ġenituri? L-appoġġ tagħkom huwa importanti ħafna fl-iżvilupp ħolistiku tat-tfal, F'dan il-filmat se nikkonċentraw fuq il-ħiliet tal-itteriżmu u kif intom tistgħu tkunu ta' sapport għal uliedkom f'dan il-qasam. X'nifhmu biha l-itteriżmu? U x'inhuma l-ħiliet? Li tkun litterat tfisser li taf tikteb u taqra. Iżda ma' dawn hemm marbuta wkoll il-ħiliet li tifhem il-lingwa u titkellimha b'mod tajjeb. Dawn il-ħiliet ma jiżviluppawx bl-istess mod u fl-istess ħin għal kulħadd, iżda jekk niġbdu ħabel wieħed naslu. F'dan il-vidjow se nkunu qed nurukom kif intom tistgħu tkunu ta' spalla għall-iżvilupp ta' dawn il-ħiliet. Sabiex inkunu t'għajnuna likom, aħna qed naqsmu magħkom sett ta' ħolqiet, jew forsi kif tafuhom bl-Ingliż links, b'informazzjoni dwar il-programmi ta' litteriżmu li qed isegwu l-iskejjel tal-Knisja. Aħna nixtiequ li intom issiru aktar midħla ta' dawn il-ħolqiet, sabiex tifhmu aħjar kif tistgħu tgħinu lil uliedkom jissudaw dawn il-ħiliet. Bir-riżorsi li ser issibu f'dawn il-ħolqiet, intom tistgħu tgħinu u tappoġġjaw lil uliedkom fil-kumdità ta' djarkom waqt li sserrħu moħħkom li qed taħdmu id f'id mal-iskola. F'dawn il-ħolqiet se ssibu numru t'attivitajiet sbieħ b'suġġerimenti sempliċi li se tkunu tistgħu tgħinu lit-tfal tagħkom fil-mixja tal-litteriżmu. Importanti illi jekk ninnutaw li t-tfal mhux qed jaslu mill-ewwel, nibqgħu kalmi. Nistgħu inbiddlu l-attività f'logħba, insibu post speċjali u anke l-ħin opportun. Użaw dan il-ħin bħala mument speċjali bejnkom u wliedkom, fejn mhux biss inkunu qed ngħinuhom jissudaw fil-qari u l-kitba, iżda wkoll inqattgħu ftit ħin bilqiegħda ħdejhom, nisimgħu u naraw x'jafu. infaħħruhom u niggwidawhom skont kif jitlob il-bżonn u kif tkun issuġġeriet l-iskola. Ir-riċerka tikkonferma li dawk it-tfal li l-ġenituri tagħhom iqattgħu ħin kuljum biex jaqrawlhom ftit ikollhom vantaġġ fuq tfal oħra l-iskola. Mela ħa nibdew billi nurukom xi riżorsi li tistgħu tużaw jekk it-tfal tagħkom qed jattendu l-kinder Ikklikkja fuq il-ħolqa numru wieħed biex tidħol fil-filmat li qed jintwera waqt il-laqgħat ta' Litteriżmu għall-ġenituri tal-Kinder li qed isiru fl-iskejjel. Dan jagħtikom informazzjoni meħtieġa kif tgħinu lit-tfal tagħkom li qegħdin fil-Kinder. Ikklikkja fuq ħolqa numru tnejn biex tidħol fil-filmat li qed jintwera fl-iskejjer waqt il-laqgħat ta' Litteriżmu għall-ġenituri tat-tfal li qegħdin l-ewwel sena. Jekk f'Settembru l-iskola tibda bl-Ingliż, agħżlu l-folder tal-Ingliż l-ewwel. F'Jannar imbagħad idħol fil-folder tal-Malti, jew bil-kontra jekk l-iskola tibda bil-Malti l-ewwel. Fl-Ingliż it-tfal jibdew minn dawn il-ħames ħsejjes, mm, a, s, d, t. U fl-ħolqiet se ssibu riżorsi marbutin magħhom. F'xi skejjel jistgħu jkunu ftit differenti, ma jimpurtax. L-importanti li tiftakru li f'din l-età bikrija niffokaw fuq il-ħoss tal-ittra u mhux fuq isimha, jiġifieri, m, mhux emm, w, mhux dabbilju. Dan normalment jiġri l-ewwel sena waqt li fit-tieni sena tal-primarja t-tfal jibdew jitgħallmu l-ismijiet tal-ittri kif nafuhom, bħal ngħidu aħna A, B, C, u l-kumplament. Fil-Malti evitaw li tgħidu be, minflok għidu b. Evitaw li tgħidu ċe u minflok għidu ċ. L-istess għall-ħsejjes l-oħra. Bħal għajnuna għalikom ser issibu lezzjoni għal kull ħoss. Imxu bis-sekwenza skont kif imsemmija. Bekk se tifmu aktar kif in il-proċedura tat-talim fil-klassi u kif jingħad il-ħoss Fl-istess waqt, dawn il-filmati se jservu ta' reviżjoni għat-tfal. Wara li t-tfal ikunu fehmu sew kif jgħidu u jisimgħu l-ewwel sett ta' ħsejjes, nimxu għall-qari u l-kitba ta' kliem. L-istess ħsejjes ikunu ppreżentati flimkien f'kelma sħiħa, eżempju bl-ittri m, a, s, d, t. Nistgħu naqraw il-kliem bl-Ingliż sat, dam, dad, fost oħrajn. Bil-kliem magħmula minn dawn il-ħsejjes, huma jkunu jistgħu jaqraw frażijiet qosra. Kif forsi qed tindunaw, it-tfal qed jitgħallmu jaqraw passi żgħar. Waqt li nassiguraw li l-kliem u l-frażijiet li ntuhom ikunu jafu jaqrawhom Qabel ma ngħaddu għal kliem ġdid, hekk jibnu l-kunfidenza u ma jibżgħux jaqraw għax jaraw li l-kliem ikun diffiċli għalihom. Barra minn hekk bil-phonics it-tfal qed jitgħallmu ħila minflok li joqogħdu jitgħallmu kull kelma bl-amment. Kif nissudaw fil-1.1 nimxu għal sett ta' ħsejjes li jmiss fir-riżorsa Ta' 1.2 Dejjem se nużaw l-istess proċess. Il-programm fiż-żewġ lingwi jimxi bl-istess mod. Wara li nkunu sodi fil-qari nimxu għall-ispellija jew kif jafuha ħafna il-kitba tal-kliem. Parallel ma' livell 1.1 tal-qari, ikun hemm wieħed għall-ispellija. Bħalma rajna fil-qari se nsibu attivitajiet relatati mal-ispellija ta' kliem u anke frażijiet. Għaldaqstant issa morru fil-folder Spelling bl-istess mod ta' qabel billi nibdew mill-wieħed punt wieħed u nibqgħu mixjin. Hija importanti li nagħmlu dan il-pass li qed joruna t-tfal stess. Jista' jkun li l-iskola tinfurmak li jkun hemm bżonn xi reviżjoni ta' settijiet. F'dan il-każ, mar lura fil-livell sakemm issib dak indikat mill-iskola. Ir-reviżjoni tagħkom hija importanti ħafna. Tinsewx li l-lezzjonijiet rekordjati, flimkien ma' riżorsi oħra tistgħu issibuhom fuq il-YouTube Channel. Tistgħu issibu aktar informazzjoni relatat max-xogħol tad-Dipartiment tal-Litteriżmu u l-Matematika fuq il-Facebook Group tad-dipartiment tagħna. Il-ħolqiet tal-grupp ta' Facebook u tal-YouTube channel tistgħu issibuhom fid-deskrizzjoni taħt il-vidjow.